Selâm aleyküm sayğılı dindaşlar, vatandaşlar, seyirciler. Kene de Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz, sefa ketirdiñiz. Ana, mına Ramazan on soñ kününe kirecekmiz. O demek ki, tamamen fıtır sadaqası nedir, manası nedir, ne içün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, fıtır sadaqasını çıqartmağa ve ilâ ahire bu suallerni kötermege. Çünki tecrübeden er Ramazan ayı bu meseleler tekrarlana, tekrarlana köterile, insanlar soraylar ve bu suallerge bu manalarnı, añlatmaq bizim boynumıznıñ borcudır. Muqaddeme olaraq, dinimizde aslında üç çeşit maliy ibadet bar. Şimdi beden ibadeti bar, bu namazdır, Em de bu mal ibadeti bar, ya da para ibadeti bar, finansovoye pokloneniye. Bu, birincisi, bu zekâttır. Bu zekât, bu ayrı bir mesele, tamamen, bu tamamen o Ramazan ayında oraza tutqanı kibi, İslâm dinimizniñ bir ruknudır. Ve bu finans, maliy bir ibadettir. İkinci çeşit, bu fıtır sadaqası ya da fıtır zekâtı. Yani böyle de keçe, böyle de keçe, zekâtul fıtır, sadakatul fıtır. Yani İslâm mirasında. Hadislerde, metinlerde ve ilâhre. Ve üçünci çeşit, bu umumen adiy bir sadaqa, sadaqa, milostinâ, yani çıqartqan parañız. Demek ki, fıtır sadaqası tamamen Ramazan ayınen bağlı, orazanen bağlı. Şimdi. Onıñ manası ne? Bu sadaqa nedir? Bu aqqında, bu aqta Resulullo salâllahu aleyh ve sellem ne ayttı? Baqıñız, böyle bir rivayet kele. An İbn Abbâs qâl, İbn Abbastan, sahabeden, radiyallahu anhuma, qâl, o söyledi,

Tuhureten lis-saim, Fıtır sadaqanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oraza tutqan insannı boş ve pis laflardan temizlemek, muhtac insanlarnı aşattırmaq, çıqartmağa emir etti, farz yaptı. Demek ki, Tuhureten lis-saim.

Kim onı bayram namazdan evel çıqartsa, yani bayram namazı qılmazdan evel çıqartsa, fıtır sadaqası kibi qabul etilir. Ve men eddâhâ ba'dâs-salâti, Fahiye, sadaqatım min sadaqat. Kim onı ise bayram namazından soñra çıqartsa, o, adiy bir sadaqa kibi sayılır. Yani üçünci çeşit kibi sayılır. Üç çeşit dedik. Demek ki, onıñ belli bir vaqıtı bar. Manasını añladıq. Ne içün Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunı emir etti, emir buyurdı, añladıq. Çünki epimiz Allahnıñ qullarımız. El insanu minel nisyan derler. Epimiz unutur kitermiz. Belki orazalarımızda bazı elimizden, qollarımızdan Günah çıqtı, işte, böyle bir şeyler oldı, ya da orazamızda eksikler oldu, velâhire. İşte, bunları çeşit türlü laflar ayttıq, hoş laflar degil, doğru laflar degil. Bunları tamamen temizlemek içün, orazamızını mükelleştirmek içün, tamamlamaq içün bir taraftan, ve ekinci taraftan, kelecek bayram masasını, faqır-fuqalerniñ insanlarını aşattırmaq içün, quvandırmaq içün. Bu fıtır sadaqası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onıñ içün bunı buyurdı. Onıñ manası dinimizde böyledir. Ve salillâhümme alâ nabiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn Bizimle oluñız devamı inşallah olacaqtır.